Gudden Owend am Journal. Jo, fänke mer mat gudden Nouvellen un. Um Enn vum Mount dierft et op der Stroum respektiv Gasrechnung bemierkbar sinn. D'Präisser ginn nämlech erof. An dat selwecht gëllt dann och fir de Masutt. Och hei ginn d'Präisser zeréck. E Samsden ass e weideren Deel vun de Moossnamen a Kraaft getrueden, déi am Kader vum Resilienzpak ausgehandelt goufen. Et geet jo drëms, d'Inflatioun am Kontext vun de staarke Schwankungen op den internationalen Energiemäert ofzefiederen. De Jeannot Ries erkläert.
Konkret ginn hei Subventiounen op Stroum, Gas a Brennes ëmgesat, déi am Kader vun der Tripartite uganks Juni decidéiert goufen. Den Haaptobjektiv vum Resilienzpak ass et jo, d'Inflatioun ze bremsen an d'Kafkraaft vun de Leit ze stäerken. An engems soll d'Energietransitioun virugedriwwe ginn. Eng vun den temporäre staatlechen Hëllefen ass déi, datt eng weider Subventioun vu 4 Cent pro Kilowattstonn um Stroumpräis agefouert gëtt. Déi kënnt bei d'Subventioune vun de Réseauskäschten an d'Iwwerhuele vum Kompensatiounsmechanismus duerch de Staat. Domat läit d'Bäihëllef um Stroumpräis elo bei ongeféier 11,3 Cent déi Kilowattstonn. E Stot mat engem duerchschnëttleche Verbrauch géif deemno bannent den nächste 5 Méint ronn 180 Euro spueren, sou d'Rechnung vum Wirtschaftsministère. E Stot, dee sech en Elektroauto an eng Wäermepompel ugeschaf huet, géif souguer bis Enn Dezember, wou d'Aiden auslafen, 465 Euro spueren. Subventionéiert gëtt och de Gas. Hei gëtt et eng Kompensatioun vu 15 Cent de Kubikmeter, eng Moossnam, déi, grad wéi beim Elektresch, automatesch fir all Resident gëllt. Beim Wirtschaftsministère kënnt een, der Rechnung no, fir eng Famill an engem Eegenhaus op 150 Euro. op 5 Méint, déi gespuert géifen. Subventionéiert ginn och den Heizungsmasutt an den Agrardiesel mat 15 Cent de Liter. Wien do en Tank vun 2.000 Liter fëllt, géif dem aktuelle Präis no ronn 300 Euro manner bezuelen, Zanter dem éischte Juli si scho Subventiounen vu jee 5 Cent op Bensinn an Diesel a Kraaft. All dës temporär Hëllefe wäerten, wéi gesot, den 31 Dezember auslafen.
An e gudde Krack méi bëlleg gëtt muer och eng Zort Bensinn, de 95 er fält ëm 5,3 Cent de Liter. D'Quantitéit dierft niddereg, d'Qualitéit awer gutt ausfalen. Dat sot dann de President vun de Lëtzebuerger Privatwënzer, de Jeff Konsbrück, de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Dat dréchent a waarmt Wieder vun de leschte Wochen huet natierlech och en Impakt op d'Wënzer. Thema am Gespréich war och alkoholfräie Wäin, wat awer éischter nach en Nischeproduit ass. Eech mer kennen mer eis guer net dermat aus nach selwer als Wënzer. Dat heescht do läit den Krom an der Heck. Elo ginn et nei Verfahre fir et ze maachen. Also et ass elo mat Aromarückgewinnung, well dat heescht wann een destilléiert dann verléiert ee och Aroma eraus an et gi elo Verfahre wou een dat zréckgewanne kann. An et ass wéi wann een engem Kach seet, Kach ouni Salz. Et ass halt e Geschmacksträger, Alkohol ass e Geschmacksträger an dofir ass et méi schwéier fir dat erëm opzefänken herno. An oft gëtt dat mat Zocker opgefaang, wat awer a mengen An och net ëmmer dat gesondst ass.
De ganzen Interview fannt der bei eis wéi gewinnt op rtl.lu. Muer ass dann den David Wagner vun déi Lénk Invité bei eis um Radio. Jo, och d'Uebstbeem leiden den Ament ënnert der extremer Dréchent. Déi aktuell Situatioun ass eng enorm Erausfuerderung. Wéi d'Recolte dëst Joer ausfält, ass schwéier virauszesoen. Et besteet awer wuel de Risiko, datt en Deel vum Uebst eroffält. De Reportage vum Rick Thill.
Lëtzebuerger Uebstbauere maache sech Suergen. De Buedem ass ausgedréchent an d'Sonn ass dacks esou staark, datt d'Planzen an d'Friichte geschiedegt ginn. Eng Woch packe se gutt, ma wann eng Canicule no der anerer kënnt, ass dat problematesch. Mä et ass am Fong änlech wéi beim Mënsch och. Den Apel, ech huelen deen als Beispill, deen ass exposéiert der Sonn. An do wou d'Sonn e ganzen Dag dropknuppt, ginn et Temperaturen iwwer 60, 70 Grad an dann ver. brennt richteg an e gëtt brong an doduerjer fänkt en an do u mat faulen. Bei där Hëtzt brauchen d'Beem vill Waasser. All d'Betriber mussen den Ament nätzen, fir datt d'Beem net aginn. D'Uebstbauere mussen dobäi op d'Drénkwaasser zréckgräifen. Dat ass natierlech net ideal, eng aner Léisung wär sécher besser. Déi eenzeg Méiglechkeet, déi et wierklech gëtt, ass fir mech och Reewaasser ze späicheren. Mir mussen an Zäiten, an déi gëtt et jo, wou mer d'Reewaasser en abondance hunn, dat huelen, wou mer der Natur an de Flëss, Baache kee Schued maachen, dat Reewaasser huelen, stockéiere kënnen, fir dass mer et kënnen an Zäite wéi elo notze kënnen an dann dann net zum Beispill an eng Baach Waasser huele ginn, déi da schonn Niddregpeegel huet. An dat, denken ech, ass extrem wichteg a mir mussen an deem Dossier weiderkommen. D'Politik virop den Ëmweltministère wären an der Waasserfro gefuerdert. Och am neien Agrargesetz soll den Uebstbau mat enger gekoppelter Primm weiderhin ënnerstëtzt ginn, sou d'Landwirtschaftsministesch Martine Hansen op der Assemblée générale. Mer wäerten och analyséieren, zesumme mam Secteur, well mer hunn déi gekoppelt Primm a mer sinn eewer nit richteg weiderkomm. Dat heescht, mer musse kucken, wou läit et drun. datt mer do ewer nit esou gutt weiderkommen, wéi mer äis dat wënschen. Et läit vläicht um Waasser, mee vläicht ewer och nach un anere Facteuren, an déi musse mer nach analyséieren. Dee Ball hate mer och un de Secteur weiderginn, an ech denken, datt mer do beim nächste Landwirtschaftsdësch sécherlech, well de Landsuebstbauveräin, deen ass ganz aktiv, datt se äis do wäerte mat neien Ideeë kommen. Schonn am August fänkt elo d'Recolte vun den éischten Äppel a Bieren, Prommen an Mirabellen un. Am September ass dann awer d'Haaptsaison fir d'Äppel an och d'Quetschen. Bis dohinner hofft een op manner Hëtzt an e bëssi Reen.
D'Dréchent suergt och dofir, datt a ville Länner am Oste vun Europa Atomreakteren ofgeschalt ginn. An Ungarn wäre bis zu 40 Prozent vun der Energieversuergung betraff. Och a Rumänien ginn zwee Reakteren erofgefuer. Grond ass den niddrege Stand vun der Donau. A Rumänien hunn dann och d'Autosconstructeuren Dacia a Ford annoncéiert hir Produktioun fir Europa bis den 19 August zouzemaachen. Weider international Noriichten am Iwwerbléck vum Tim Morizet.
Den US-President Trump kënnegt nei Negociatioune mam Iran un. D'Gespréicher géifen haut weider gefouert ginn. Dobäi géing et ëm d'Konditioune fir eng Reouverture vun der Strooss vun Hormus. Och déi iranesch Atompläng stinn op der Dagesuerdnung. Gréisser geplangten Attacken op den Iran dëse Weekend hat den Trump kuerzfristeg ofgesot. Déi iranesch Féierung widdersprécht awer dëser Duerstellung a schwätzt vu Ligen, et wiere keng Gespréicher geplangt. An der spuenescher Exklav Ceuta ass d'Situatioun no der massiver Migratiounswell weider ugespaant. Vill Refugiéen verbréngen d'Nuecht nach ëmmer um Strand, wärend d'Police an d'Militär d'Grenz ofsécheren. Vill hoffen awer nach bleiwen ze dierfen. No den iwwer 50.000 Arrivéeën e leschte Freiden, wëllen d'spuenesch Autoritéiten d'Situatioun nees ënner Kontroll kréien. D'Majoritéit vun de Migranten, déi d'Exklav erreecht haten, si mëttlerweil nees am Marokko. 73 Leit koumen ëm d'Liewen. Bei enger Dronenattack op eng Plage um russesche Schwaarze Mier sinn op d'mannst 6 Leit, dorënner 3 Kanner, ëm d'Liewe komm. Déi russesch Autoritéite maachen d'Ukrain fir d'Attack responsabel. Vun ukrainescher Säit gouf et bis elo keng offiziell Reaktioun. An Israel beschäftegt sech den Ieweschte Geriichtshaff mat engem ëmstriddene Gesetz, dat der UN-Hëllefsorganisatioun UNRWA d'Aarbecht am Land verbitt. Mënscherechtsorganisatiounen hunn dogéint Recours agereecht a warnen, datt Millioune Palästinenser doduerch eng wichteg humanitär Hëllef verléieren. D'israeelesch Regierung, a Presenz vum Rietspopulist Ben Gvir, verdeedegt d'Gesetz als Sécherheetsmesure a verweist op méiglech Verbindunge vu verschiddene Mataarbechter vun der UNRWA mat der Hamas. An Italien erreecht d'Hëtztwell hire virleefegen Héichpunkt. A ville Regioune klammen d'Temperature bis op 40 Grad. A 25 Stied gëllt déi héchste Warnstuf. D'Spideeler mellen däitlech méi Urgencen. Gläichzäiteg bleift d'Bëschbrandgefor am ganze Land héich. 59 am Premièresexamen, jo, dat geet an dat ass sécher och aussergewéinlech. An et ass dann och kee Wonner, wann een domadder de beschte Schüler am Land ass. Dat huet de Max Brimmeier dëst Joer am Stater Kolléisch fäerdeg bruecht. De Christophe Hochschier huet sech mat him ënnerhal.
Dëst ass en, den Schüler, dien am Juni am Premiersexamen am Classique am beschten ofgeschnidden huet. Säin Numm, Max Brimeyer vu Mamer. D'Sciencefächer hunn dem jonke Mann net ugedoen, virop d'Chimie. Vu klengem un huet hien sech fir Experimenter interesséiert. Elo geet et an d'Ausland studéieren, op Zürech, Bachelor an Master an der Chemie. Mëtt September geet et lass. Den Plang A ass mol Chercheur ze ginn. Ech weess zwar net genau a wéi engem Feld, mee dat ass mol de Plang. Ech mengen dat dat gesäit een dann och op der Uni, wou ee sech dono spezialiséiere kann. Genau, an dat ass mol mäi Plang A. Soss Proff ass och ëmmer eng Optioun. Op der Uni hu se do awer relativ vill Choixen, ebe wou ee sech och dono spezialiséiere kann, a wéi engem Feld een d'Recherche weider brénge kann, wat ee recherchéiere kann. An genau dat wëll ech elo mol nach kucken, wann ech op der Uni sinn. Hei am Mamer Park huet een den 18 Joer jonken Ex-Schüler vum Stater Kolléisch dacks déi leschte Wochen a Méint begéint. Sief et beim Tour um Vëlo maachen, mam Milly, sou den Numm vum Mupp, spadséiere goen oder einfach nëmmen gemitterlech op enger Bänk ze sëtzen an de Leit nozekucken. Op déi Manéier huet de Max de Stress vum Léieren ofgebaut kritt. Siwe Fächer stoungen um Examensprogramm. Eng gutt Léier huet hien zanter der Grondschoul un. Also dass mer ëmmer relativ einfach gefall och d'auswenneg léieren war lo ni e mega grousse Problem. Also fir den Premières Examen war et dunn eben relativ schwéier och fir déi grouss Quantitéit dunn auswenneg ze léieren, mee jo wann ee sech e bëssen drop preparéiert geet dat awer. Ech hu lo mengen ech net esou vill geléiert, dass éischter an der Woch virdrun wou ech e bësse probéiert hunn dunn alles duerch ze kréien, also dat war relativ ustrengend, ech mengen do waren et awer ëm déi 8 Stonnen pro Dag, also ech mengen mir haten do ab Mëttwoch fräi An do hunn ech du wierklech och relativ intensiv geschafft awer. Mat zwee weidere Kolleege fänkt am Hierscht d'Studenteliewe fir de Max Bremeier zu Zürech un. England an d'Schwäiz koumen a Fro. Schlussendlech huet de Max sech fir d'Alpeland entscheet. D'Däitsch läit dem zukünftege Chemiker besser ewéi d'Englescht. Ech muss emol kucke fir eng Wunneng ze fannen. Also mir si grad am gaangen do Appartementer ze sichen an dann Ufank September giff ech soen vläicht dohinner goen a mol kucke wann een elo en Appartement fënnt wat net meubléiert ass, dass een dann do vläicht d'Miwwelen och emol keeft an dann och fir de Studienstart eben do ass. Vakanz huet de Max a Spuenie gemaach. Elo wäert hien senger Mamm heiansdo an d'Schëfflenger Déierenasyl hëllefe goen. A freeën deet den Exprimaner sech op den 25 Dezember owes. Do ass den traditionellen Zürcher Studentebal.
An eriwwer bei de Sport mat Futtball. E Mëttwoch spillen d'Damme vum FC Racing am Stade Arschil Hammerel hiren éischte Match vun der Saison, net am Lëtzebuerger Championnat, mee an der Champions-League-Qualifikatioun. Wéinst hirer internationaler gudder Leeschtung dierfen si direkt am zweeten Tour untrieden. Den Tom Hoffmann war déi lescht Woch op den Training kucken.
Engersäits ass dat wierklech eng flott Récompense, op der anerer Säit huet et de Géigner a sech. Mat Helsinki kënnt eng Ekipp op Lëtzebuerg, déi schonn am Rhythmus ass. Wärend de Racing réischt am Ufank vun der Saison steet, leeft de Championnat a Finnland schonn zanter Méint. 14 Matcher goufe bis ewell gespillt an Helsinki huet der 13 gewonnen.

Fir sech optimal op dës wichteg Partie virzebereeden, huet den FC Racing an deene leschte Wochen e puer Sacrificë misse maachen. Keen ass an d'Vakanz gaangen, mir sinn all säit Ufank un do a mir wëllen och eppes erreechen. Dat heescht, mir schaffen all haart. Frëndschaftsmatcher ware bis elo gutt a muer hu mer nach ee wichtege Frëndschaftsmatch géint Metz, wou d'Intensitéit och héich wäert sinn an wou mer do eis schonn gutt aspille kënnen, fir dann e Mëttwoch prett ze sinn. Mat 7 neie Spillerinnen huet sech de Kader am Summer verännert.

Ouais, triste de de pas pouvoir la jouer, mais en tout cas si ça sera pas le premier match, ça sera peut-être le deuxième, peu importe l'issue du premier, mais en tout cas on fera tout pour et et si je dois mourir sur le terrain, bah je mourrai sur le terrain, c'est pas grave.
Anescht wéi bei den Hären gëtt dësen zweeten Tour am Turnéierformat gespillt. Onofhängeg vum Resultat géint Helsinki steet fir de Racing nach eng zweete Partie um Programm. Fir weider op der europäescher Bün dobäi ze bleiwen, muss d'Lëtzebuerg Ekipp op d'mannst ee Match gewannen, Genee dat ass och d'Zil vum Elodie Martins an hire Spillerinnen.
An hei geet et elo weider mat Futtball. De Sam Rickal iwwerhëlt mam Gol an dono wéi gewinnt de Bléck op d'Wieder. Iech nach e ganz schéinen Owend an Äddi bis mei.